Mae Sian Beca yn un o wynebau amlycaf ein sianel erbyn hyn. Wedi chwarae rhan Catherine yn y gyfres boblogaidd Rownd a Rownd am dros 9 mlynedd, mae'n debyg y bydd llawer ohonoch yma heno Yn teimlo eich bod wedi tyfu i fyny efo'r cymeriad hoffus. Ond, tydi bywyd ddim yn fêl i gyd i'w chymeriad bob tro, ac yn ddiweddar 'da ni wedi gweld Catherine yn cael amser anodd. Gobeithio felly y bydd dewis enillydd teilwng ar gyfer noson wobrwyo ffilmiau'r ffin yn dasg haws. Catherine, paid â gwneud dim byd byrbwyll.
Bach yn eironig, yn dydi, wrth y tŷ? O'n i rioed isio dy frifo di, Sti. Wel, ti wedi.
Lle dych chi'n mynd? Tŷ Sophie, am nawr.
Ond mae o drosodd rwan! Ydy e? Sa i'n gwybod shwt mae Michelle yn gallu byw 'da hunan. A weles i Meical, gyne.
Wedi's dim byd wrtho fe, gobeithio?
Meddwl am dy hunan, eto. Fedar lot o bobl gael eu brifo os dy hyn dod allan. A beth amdana fi a Siwan? Ai ti gael gwybod, gillen ni byth ddweud wrth Meical a'r plant. Ie. Yeah. Nag yn meddwl amdana ti, o'n i! Hi yw'r unig peth da i ddod o hyn.
Catherine? Dwi dal eisiau bod yn rhan o'i bywyd hi.
Paid y becso. Sa'i mynd i stopo ti rhag i gweld hi.
Wrth gwrs, os ydy Catherine o gwmpas, teg deud na fydd Wyn yn bell. Cymeriad sy'n cael ei bortreadu gan ein ail feirniaid heno, Dewi Rhys. Mae Dewi hefyd yn gyfarwydd i ni gyd ac wedi dod â cymeriadau mawr fel Pari Barman, Duff a'r Pobol y Cwm a Breian Fawr i'n bywydau ar gyfresi enwocaf ein sianel. Ond mae 'na ochr gwahanol i'r actor Dewi Rhys, fel y cawsom weld drwy'r gyfres O'r Galon yn ddiweddar, wrth i Dewi ddilyn ei hanes teuluol. Mae'r actor Dewi Rhys wedi llwyddo i ddod o hyd i'w deulu gwaed. Yn ogystal â chael gwybod am ei fam, mae o hefyd wedi darganfod fod ganddo frawd cyfa. Heddiw, mae ar ei ffordd i Garstang yng Ngogledd Lloegr i gyfarfod â'r ddau am y tro cyntaf.
Dwi'n edrych ymlaen rwan. Do'n i ddim rhyw yn ystod y nos. uh, deffro sawl gwaith, jyst ti'n meddwl, a pa ber wyl di wan, fath bod fi'n gwneud bod anghyfreithlon. Ond um, mae'n rhaid edrych ymlaen nhw'n. Ac, um, e fod yn onest, mae'n edrych ymlaen gyfarfod y mam, ond mae'n siŵr un o'r pethau arall ydy gan bod y brawd yn mynd i fod yna di creu argraff ar hwnnw. Ac um,

Ein beirniad olaf ni heno ydy Ifor ap Glyn, prifardd, cyflwynydd a cynhyrchydd rhaglenni adnabyddus, ac un o sylfaenwyr un o gwmnïau teledu blaenllaw Cymru bellach, sef Cwmni Da. Dipyn o arbenigwr ar sawl peth felly, gan gynnwys toileda, coeliwch neu beidio.
Mi fyddai'n cyfarfod ag arbenigwyr yn y maes. Dwi'n licio cynllunio toileda sy'n hwyl i'w defnyddio. Mi gawn ni weld sut mae'r tŷ bach wedi datblygu dros 2,000 o flynyddoedd. Oedd o'n gwneud trench ar nithrol o dwfn tu allan. A wedyn o'dd y baw i gyd yn mynd i hwnnw. Ac mi ofynnon ni sut dai bach fydd gynnon ni yn y dyfodol. We want to develop the cell phone of sanitation. A sut mae darparu tai bach i'r biliynau o bobl sydd heb doiledau iawn ar hyn o bryd, achos mae pobl yn byw yn hirach mewn cymdeithasau sydd hefo toiledau.
Mae o hefyd wedi ennill sawl gwobr am ei waith wedi bod yn fardd i blant Cymru. O! A mae o'n gallu canu hefyd.
Ceisia'r Bruce.

Cychod gwenyn, South West Wales, occasionally, made of straw, Costen wenyn, South Wales, occasionally, llester, llestri gwenyn, Cwb, cyba gwenyn.
Hwn yw cwch gwenyn yr iaith, lle mae'r sŵn gwyn yn magu ystyr a'r ystyron yn ystwyrian. Torran sydyn trwy'r papur a sidan.
A dyna ni felly ein beirniaid ar gyfer y noson. Rhowch groeso cynnes iddyn nhw heno felly Sian Beca, Dewi Rhys ac Ifor ap Glyn.